Nagħtikom merħba nilqakom għal edizzjoni oħra tal-programm Priorità Malta. Hekk kif qed noqorbu lejn it-tmiem tal-2018, il-programm tal-lum u dak li ħajjixxandar il-ġimgħa d-dieħla se jkollhom format ftit differenti mis-soltu, kif matulhom se nagħtu ħarsa lejn uħud mill-kisbiet li kellha Dottor Miriam Dalli fl-istituzzjonijiet Ewropej matul is-sena 2018. U proprju nibdew dan il-programm b'servizz li jitratta dwar il-ħidma li wettqet Dottor Miriam Dalli proprju fil-qasam ambjentali, b'mod partikolari fejn jidħlu t-tnaqqis tal-emissjonijiet CO2 u anke t-tnaqqis tal-użu tal-plastik. Naraw aktar f'dan l-ewwel servizz.
Il-Membru Parlamentari Ewropew Miriam Dalli minn dejjem kellha l-qalb għall-ambjent u kien dan il-fattur li wassalha biex tkun attiva b'mod sħiħ fil-Kumitat tal-Ambjent, Sigurtà tal-Ikel u Saħħa Pubblika. Għat-tielet sena konsekuttiva wkoll Miriam Dalli ntgħażlet biex tkun il-koordinatriċi f'dan il-kumitat għal Grupp Soċjalista u Demokratiku fil-Parlament Ewropew. Il-ħidma tagħha f'dan il-kumitat waslet għal diversi rikonoxximenti fej fosthom ġiet mażula bħala ambaxxatriċi għall-enerġija sostenibbli. Iżda żgur li l-ħidma ta' Dalli brabta mal-ambjent leħqet il-qofol tagħha ftit tal-ġranet ilu meta Mirjam Dalli kienet l-ewwel MEP Maltija mażula mill-pubblikazzjoni Politico fost grupp ta' 28 persuna mill-pajjiżi Ewropej li mistennija jinfluwenzaw l-Ewropa għas-sena 2019. Politico identifika lil Dr. Dalli bħala doer u eco-warrior. Fost il-ħidma tagħha fil-Kumitat tal-Ambjent insibu dik fuq il-liġi sabiex jonqos it-tniġġis fl-arja billi jonqsu l-emissjonijiet CO2 minn karozzi ġodda. F'Ottubru li għadda l-Parlament Ewropew ivvota b'saħħa kbira favur din il-liġi minkejja pressjoni kbira minn diversi gruppi fosthom l-industrija tal-manifattura tal-karozzi. Dr Dalli qalet li din il-proposta tippreżenta miri ambizzjużi iżda realistiċi dwar it-tnaqqis mill-emissjonijiet CO2 minn karozzi ġodda, proposti li issa jinsabu f'fażi ta' negozju bejn l-istituzzjonijiet Ewropej u li fil-qalba tagħhom hemm l-interessi ambjentali tal-ħaddiema tal-industrija u l-konsumaturi. Dan ir-rapport wassal ukoll għal appoġġ minn persuni bħal Dr. Claire Bonello, il-President tal-Kunsill Xjentifiku Konsultattiv għall-Ambjent, fejn laqgħet b'sodisfazzjon ix-xogħol li qed tagħmel Miriam Dalli favur l-ambjent. Huwa essenzjali li jkollna framework regolatorju u ta' liġis u policies li jirregolaw b'mod komprensiv il-kwalità tal-arja. Għalhekk, f'dan is-sens, nilqa' b'sodisfazzjon kbir l-impenn u l-frott tal-ħidma tal-Ewroparlamentari Dottor Miriam Dalli fuq il-kwistjoni tal-emissjonijiet mill-vetturi. Id-Direttur tal-organizzazzjoni Transport and Environment, Greg Archer, ukoll iddeskriva t-trasport bħala l-ikbar sfida ambjentali,

for drivers and it'll also mean that we have to buy less oil from hostile regimes like Russia. Din is-sena rat tiġi adottata liġi dwar l-Effort Sharing Regulation li kienet ilha taħdem fuqha l-Ewroparlamentari Miriam Dalli għal dawn l-aħħar snin bil-għan li jonqsu l-emissjonijiet ta' gass bl-effett ta' serra fil-qasam ta' trasport, agrikoltura u bini. Dr. Dalli ħadmet favur miri ambizzjużi biex verament tiġi miġġielda t-tibdil fil-klima. Din il-ħidma ġiet identifikata wkoll mill-organizzazzjoni Transport and Environment f'rapport li ppubblikaw. Is-single use plastic ukoll kien parti integrali mill-kruċjata ta' Miriam Dalli favur l-ambjent. Fil-fatt il-Parlament Ewropew qabel fuq għadd ta' miri għall-futur bilan li dan it-tip ta' plastik isir xi ħaġa tal-passat. Miriam Dalli appellat biex l-Istati Membri wkoll jappoġġjaw din l-inizjattiva Dan bil-għan il-konsumatur jagħmel inqas użu minn dan it-tip ta' plastik u biex l-industrija sussegwentament tnaqqas il-produzzjoni tagħha. Gary Caruana mill-organizzazzjoni Żibel tkellem dwar dan il-vot dwar is-single use plastic fejn iddiskrivih bħala wieħed ferm importanti. Bla dubju dan il-vot tal-Parlament li fisser li se jkun hemm ban fuq is-single use plastic mill-istati tal-Unjoni Ewropea kollha sal 2021 huwa bla dubju importanti ħafna u dan tista' tarah mill-fatt li l-Kummissjoni Ewropea tgħid li aktar minn 80 fil-mija tal-iskart fil-baħar hu kompost mill-plastik u proprju 70 fil-mija minn dan huwa magħmul minn single-use plastic Apparti x-xogħol tagħha fil-Parlament Ewropew, l-MEP Miriam Dalli kienet minn tal-bidu li organizzat u pparteċipat fi clean-ups ma' organizzazzjonijiet varji. Fuq kollox appellat diversi drabi favur aktar inizjattiva, mhux biss mill-policy makers iżda minn kull wieħed u waħda minna biex flimkien naħdmu favur arja iktar nadifa u ambjent aħjar bil-għan aħħari jkun li flimkien inħallu ambjent aħjar għat-tfal tagħna.

Dottor Miriam Dalli matul l-2018 kien l-immigrazzjoni illegali. Kif se naraw fis-servizz li jmiss.
Parti oħra mix-xogħol tal-Ewroparlamentari Miriam Dalli jitratta l-immigrazzjoni, fejn hi membru fil-Kumitat tal-Libertajiet Ċivili, Ġustizzja u Affarijiet Interni. Skur mhux forsi li l-immigrazzjoni qed toħloq sfida u diskussjoni mhux biss f'Malta iżda f'ħafna pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. U għall Parlamentari dalli dan fisser li kien hemm bżonn li jixxamru l-kmiem u jibda x-xogħol. B'hekk bħalissa Dr. Dalli qed mexxi żewġ liġijiet, waħda b'rabta ma' fond ta' 10 biljun euro għall-ażil u l-migrazzjoni u liġi oħra dwar fond ta' aktar minn 500 miljun euro għall-ażil, migrazzjoni u integrazzjoni. B'rabta mal-ewwel pont hekk kif Dr. Dalli ġiet magħżula biex tinnegozja din il-liġi f'isem il-Parlament Ewropew hija għarfet ħames prijoritajiet. Dawn huma l-prinċipju ta' solidarjetà u tqassim ġust ta' responsabilità, it-tisħiħ tas-sistema Ewropea komuni tal-ażil, il-ħolqien ta' rotot legali, soċjetajiet inklussivi u politika sostenibbli dwar ir-ritorn ta' persuni li m'għandhomx dritt joqogħdu fl-Unjoni Ewropea. Fil-preżentazzjoni tagħha lill-Kumitat tal-Parlament Ewropew għal-Libertajiet Ċivili, Ġustizzja u l-Intern, dakinhar Miriam Dalli saħqet li l-migrazzjoni irregolari mhi sfida li għandha tiġi indirizzata minn ftit pajjiżi biss, iżda hija sfida komuni għall-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. B'hekk tkellmet dwar l-importanza li b'din il-liġi narfu r-realtajiet differenti u nagħmlu minn kollox biex nilqu l-bilanċ bejn li noffru l-protezzjoni lil min għandu bżonn u s-sostenn lil pajjiżi biex iwettqu politika ta' migrazzjoni ġusta. Fil-qafas tar-rapport tal-Ewroparlamentari Dalli hemm il-proposta li għal għanijiet prinċipali jiġu allokati ċifri minimi biex b'hekk jiġi żgurat li l-fond jilħaq l-objettiv tiegħu. B'rabta mat-tieni liġi li qed tmexxi jiġifieri dik dwar il-fond ta' aktar minn 500 miljun euro għall-ażil, migrazzjoni u integrazzjoni, Dottor Dalli rat il-proposti tagħha jiksbu appoġġ fil-Kumitat ta' Libertajiet Ċivili, Ġustizzja u Affarijiet Interni sabiex jiġu żblokkati aktar minn 500 miljun euro li ma kinux qegħdin jintużaw. Minflok Dr Dalli talbet biex dawn il-flus isostnu lil dawk il-pajjiżi li bħal Malta jaffaċċjaw il-pressjoni li ġib magħha l-migrazzjoni irregolari. Fost l-oħrajn Dalli proponiet biex dawn jintużaw għal relokazzjoni ta' emigranti. Dwar dan Mirjam Dalli qalet li l-vot favur dawn il-proposti jenfasizza li jkun hemm solidarjetà reali bejn l-istati membri kollha fejn tidħol l-immigrazzjoni. Insisti dwar l-importanza ta' dan minħabba li jiffamiljari ferm ma' realtà ta' pajjiżna fejn saħqet li pajjiż ma jistax jitħalla jiġġieled din il-problema waħdu u għalhekk jeħtieġ li ssir relokazzjoni bejn il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea mod ekwu u ġust. Vot dwar din il-liġi ittieħed fil-Parlament Ewropew din il-ġimgħa. Dwar il-ħidma ta' Dr. Dalli fil-Kumitat tal-Libertajiet Ċivili, Ġustizzja u Affarijiet Interni, tkellimna mal-Membru Parlamentari Ewropew Slovena Tanja Fajon li deskriviet il-ħidma ta' Dr. Dalli bħala vuċi b'saħħitha li taħdem bi sħiħ għal ġid ta' Malta. And Miriam is a very strong voice in Civil Liberties Committee. She's fighting a lot for

Europe also in Malta. Wara li segwejna l-ħidma li wettqet Dottor Dalli fil-qasam tal-immigrazzjoni llegali fis-servizz li jmiss se nagħtu ħarsa lejn il-ħidma li qiegħda twettaq fi ħdan il-Kumitat dwar is-Saħħa u s-Sigurtà tal-Ikel. Naraw.
Anki fil-qasam tas-sigurtà tal-ikel u s-saħħa pubblika Miriam Dalli ilha għaddejja fuq ħidma siewja. Sa mill-bidu tat-term tagħha għandha marbuta ma' isimha ħidma dwar fost oħrajn is-settur ta' trobbija tan-naħal, ħidma biex tiġi projbit globalment li testjar ta' prodotti kożmetiċi fuq l-annimali u wkoll ħidma kontra l-pestiċidi. Iżda mhux biss, fil-fatt ftit tal-ġimgħat ilu f'pajjiżna ttella tal-ewwel darba il-Forum Dinji tal-Kannabis Mediċinali 2018 fejn Mirjam Dalli għaddiet messaġġ qawwi dwar l-użu tal-kannabis għal ruġinijiet mediċinali. Qalet li l-pazjent irid ikun infurmat bl-għażla ta' kura li għandu quddiemu għaliex huwa dritt bażiku li l-pazjent ikollu l-għarfien u aċċess għal terapiji u mediċini alternattivi. Diskors li għamel impatt ukoll mad-Direttur Eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni Kanadiża għall-Kannabis Mediċinali hekk kif qal waqt il-programm Arena fuq one TV.

B'rabta ma' dan is-suġġett Dottor Dalli ħadmet fuq riżoluzzjoni dwar l-użu tal-kannabis għal skopijiet mediċinali hekk kif bħalissa diversi membri stati tal-Unjoni Ewropea qegħdin jirregolaw il-preskrizzjoni tal-kannabis għall-użu mediċinali. L-MEP Miriam Dalli rrikonoxxiet is-suċċess li qed jagħmel f'pajjiżna f'dan is-settur u hija tal-fehma li jekk dan l-investiment jittieħed bis-serjetà jista' jwassal għal investiment kbir li jsarraf ukoll f'opportunitajiet ta' xogħol għaċ-ċittadini tagħna Hija ssostni li jeħtieġ li tkun indirizzata n-nuqqas ta' riċerka b'li jkunu allokati aktar fondi għar-riċerka dwar l-użu tal-kannabis għal skopijiet mediċinali, hekk kif bħalissa huma ftit il-fondi indirizzati b'mod dirett għal riċerka dwar l-użu tal-kannabis għal skopijiet mediċinali. Kien għalhekk li ftit tax-xhur ilu Miriam Dalli talbet lill-Kummissjoni Ewropea biex tinvesti aktar u tiddedika aktar fondi għal riċerka dwar l-użu tal-kannabis għal skopijiet mediċinali. Dan għaliex jekk irridu aktar tobba li jordnaw l-użu tal-kannabis għal skopijiet mediċinali lill-pazjenti tagħhom, irid ikun hemm ir-riċerka meħtieġa li tkun aċċessibbli għal kulħadd u twassal ukoll għal standards għolja fil-kwalità ta' kannabis li tintuża għal skopijiet mediċinali billi anke jiġi kkontrollat is-suq illegali. So I manage the political and policy work for an international NGO called Cruelty Free International and we aim to end the suffering of animals in laboratories across the world.

right now. Kif smajna fil-Parlament Ewropew Miriam Dalli hija wkoll voċifera dwar l-ittestjar ta' prodotti kożmetiċi fuq l-annimali u taħdem kontinwament biex tkun ipprojbita globalment din il-moħqrija fuq l-annimali. Hija ħadmet fuq riżoluzzjoni li tħeġġeġ il-Kunsill u l-Kummissjoni Ewropea biex jippromuovu projbizzjoni dinija fil-livell tan-Nazzjonijiet Magħquda kontra l-ittestjar fuq l-annimali fil-kożmetika. Fil-fatt, kif għal dit ir-riżoluzzjoni intbagħtet ittra lin-Nazzjonijiet Magħquda dwar dan is-suġġett. Dan li tisħaq li hemm alternattivi minflok testijiet fuq l-annimali, fosthom l-organiżmi sempliċi bħal batterji jew tessuti u ċelloli tal-bniedem kif ukoll mudell tal-kompjuter sofistikati. L-industrija tal-kożmetika tal-Unjoni Ewropea stess uriet li l-projbizzjoni fuq l-ittestjar fuq l-annimali ma perikolatx l-iżvilupp jew il-kwalità tal-produzzjoni tas-settur. Il-Membru Parlamentari Ewropew ħeġġet lill-istituzzjonijiet akkademiċi biex jippromwovu alternattivi oħra. Dwar dan tkellimna wkoll ma' Nevis Borg, il-kap tal-Kumitat għal ħarsien tal-Annimali. Jien għandi l-qalba ħafna l-annimali u ovvjament nieħu pjaċir nara politiċi li jaħdmu ehm, bħala parti mill-ħidma tagħhom għad-drittijiet tal-annimali. Għalhekk ħadd pjaċir ħafna meta l-MEP Dr. Mirjam Dalli mexxiet din ir-riżoluzzjoni sabiex jiġu projbiti ovvjament testijiet fuq l-annimali barra mill-Unjoni Ewropea. Għad hemm loophole fejn it-testjar fuq l-annimali għadu jsir f'pajjiżi barra mill-Unjoni Ewropea u dawn il-kreaturi innoċenti għadhom ibatu. Fl-aħħar mill-aħħar, it-teknoloġija avvanzat ħafna u nafu li m'hemmx għalfejn isir it-testjar fuq l-annimali sabiex dawn il-prodotti jsirilhom testing fuqhom. Għalhekk nemmen li aħna li nħobbu l-annimali u l-politiċi għandna naħdmu sabiex ovvjament naraw il-ħarsien ta' dawn l-annimali. Qasam ieħor importanti li Miriam Dalli qed taħdem dwaru huwa dak tal-projbuzzjoni ta' sustanzi kimiċi li jaffettwaw is-saħħa tal-bniedem. Dawn is-sustanzi kimiċi li jissejħu endocrine disruptors wieħed isibhom fost l-oħrajn fi pakkeġjar tal-ikel, wejjeġ kożmetiċi, ġugarelli u wkoll fi prodotti tal-għalqa li jitkabbru bl-użu ta' ċertu pestiċidi. Fid-Danimarka dawn it-tip ta' kimiċi diġà huma projbiti. L-Ewro Parlamentari Miriam Dalli sejħet lill kummissjoni Ewropea biex tieħu inizjattiva biex tindirizza għal dawn l-endocrine disrupting criteria f'materjal u prodotti bħal ġugarelli, kosmetiċi u koll il-pakkeġjar tal-ikel. Nuqqas ta' azzjoni fuq livell Ewropew se twassal għal sitwazzjoni li b'mod individwali stati membri jieħdu azzjoni għal rashom Dan allura jwassal biex fit-tul regolamenti differenti fi stati membri differenti se jagħmluha diffiċli kemm għal konsumaturi li ma jkunux jafu x'livell ta' protezzjoni jistennew fi stati membri differenti u kol diffiċli għal produtturi minħabba regolazzjonijiet u standards differenti. Settur ieħor importanti għas saħħa tal-bniedem huwa dak fejn jidħol l-użu ta' antibiotiċi jew aħjar l-użu ħażin tal-antibiotiċi. L-użu ħażin tal-antibijotiċi qed iwassal biex titnaqqal l-effikaċità tagħhom bil-konsegwenza li qed ikun hemm tixrid ta' batterji li jfilħu aktar tant li għandhom reżistenza qawwija. Kien għalhekk li l-MP Dalli ħasset il-bżonn li taħdem fuq rapport brabta ma' dan. Dr. Dalli tisħaq li fil-waqt li l-użu tal-antibijotiċi salva l-ħajja ta' ħafna, fl-istess ħin l-użu jew abbuż minnhom qed iwassal għal din ir-reżistenza mikrobjali u qed tikber id-diffikultà biex ikunu trattati l-infezzjonijiet batterjali. Qed nidħlu wkoll f'riskju li mmorru lura għal perjodu ta' qabel l-antibijotiċi u l-penisilin, li tfisser li dak il-mart li qabel ma kienx hemm kura għalih jerġa' jispiċċa fatali. Tkellimna mal-MEP Karen Kadenbach li ħadmet ma' Dr. Dalli fuq dan is-suġġett u deskriviet lil Dr. Dalli bħala politiku determinat u negozjatur tajjeb. What I really like about Miriam, she is a really tough fighter.

broker uh, when you need her uh, in negotiations with other political groups. So I do think we are very proud to have her in our own group and I think the other groups really envy us for that. Huwa magħruf sew li l-membru parlamentari Ewropew Mirjam Dalli ila snin sħaħ, kważi kważi mill-bidu tal-ħidma tagħha fil-Parlament Ewropew, taħdem ħafna kontra l-pestiċidi li jagħmlu ħsara lill bniedem Insemmu biss il-ħidma tagħha pereżempju kontra glyphosate, Matul is-snin, Miriam Dalli ħadmet ukoll dwar l-użu ta' neonicotinoids. Dwar din l-insettiċida smajna ħafna, mod speċjali biħsara li jista' jagħmel lin-naħal, inkluż in-naħla Maltija. Tkellimna mal-MP Jutta Guteland li ħażmet mal-Ewroparlamentari Dalli fuq dan. I like to work with Miriam. She is the coordinator for us in S&D in Envy and she used the leadership well. She makes the difference for people, for environment.

for example. Din hija l-ħidma ta' Miriam Dahl li hija wkoll rikonoxxuta minn dawk li jrabbu n-naħal f'pajjiżna. Kif iqqalgħet il-kwistjoni tal-pestiċidi, aħna ttakiljanija billi tkellimna ma' Miriam Dahl li biex hi tittakilja mal-Parlament Ewropew u ċertu pestiċidi li mhumiex tajbin għan-naħal, rigward ħerbiċida li ċertu ħerbiċidi meta tbix fuq il-fjuri n-naħal ħa jmut mill-ewwel u ċertu pestiċidi wkoll li għandhom mal-insettiċidi li meta tbix in-naħal xħin imur idakkar ma jagħmillux tajjeb u jmut ukoll. Rigward il-Naħla Maltija, kif inqala wkoll il-lok biex nitkellmu fuq in-Naħla Maltija fil-Parlament Ewropew, il-Miriam Dalli aħna kkellimniha biex nagħmlu bħal bħal barrier biex naħal naħal barrani hawn Malta ma jidħolx ħalli n-Naħla Maltija inkattruha iktar 'il quddiem. Bħalissa għaddejjin fuq studju qegħdin qegħdin inkattru aktar naħal aħna l-beekeepers biex in-naħla Maltija tiġi iktar potential fuq naħal ieħor li hawn Malta. Il-ħidma tagħna ma' Doctor Dalli eċċezzjonali għax kull meta tibgħatil email jew iċċempilha dejjem ħa jkun hemm xi ħadd min jirrispondik u dejjem ħa jkun hemm tweġiba għal dik il-mistoqsija li tkun għedtilha. Qbil dwar din il-projbizzjoni ta' din l-insettiċida ntlaħaq proprju din is-sena biex dan ukoll ikun il-qofol tal-ħidma ta' Miriam Dalli f'dan is-settur. Fil-fatt, il-votazzjoni li ttieħdet mill-Istati Membri fil-Kunsill tal-Unjoni Ewropea twassal għal restrizzjonijiet maġġuri magħduda mar-restrizzjonijiet li ġġa hemm dwar din l-insettiċida.
Qabel ma naslu fit-tmiem ta' programm ieħor Prijorità Malta nagħtu ħarsa lejn uħud mill-impenji li kellha Dottor Miriam Dalli fil-jiem li għaddew kemm lokalment kif ukoll fl-istituzzjonijiet Ewropej. Naraw.
Il-ġimgħa li għaddiet kienet ġimgħa mill-aktar pożittiva għall-Ewroparlamentari Laburista Dottor Miriam Dalli. Dan hekk kif Dottor Dalli hija l-ewwel politiku Malti li ngħatat rikonoxximent prestiġġjuż mill-pubblikazzjoni influwenti Politico. Dan wara li din il-pubblikazzjoni għażlet lill-MP Dalli bħala waħda mit-28 persuna li mistennija li jinfluwenzaw l-Ewropa tul l-2019. Dalli hija l-unika Membru Parlamentari Ewropew Maltija li din is-sena hija fost it-28 li hija l-ewwel politiku Malti li ngħatat dan ir-rikonoxximent. B'referenza għan-negozjati dwar il-liġi biex jitnaqqsu l-emissjonijiet mill-karozzi, Politico faħħru lil Miriam Dalli għall-mod strateġiku ta' kif ġabet alleanzi fost il-gruppi differenti tal-Parlament Ewropew. Dan sabiex għelbet il-forzi fost il-grupp tal-Partit Popolari Ewropew u lobbying b'saħħtu min-naħa tal-industrija tal-karozzi Ġermaniża. F'kummenti li tat lill-mezzi tax-xandir b'reazzjoni għal dan, Dr Miriam Dalli qalet li tinsab sodisfatta u kuntenta ħafna illi ntgħażlet fost disa' persuni kkonsidrati li wettqu, doers, u li mistennija li jinfluwenzaw l-2019, żidet tgħid li x-xogħol politiku tagħha huwa l-opportunità tagħha biex tagħmel differenza pożittiva u tgħolli isem pajjiżna. Hija żiedet tgħid li tinsab sodisfatta wkoll għax kulma ħadmet għalih tul dawn l-aħħar erba' snin fil-Parlament Ewropew ma kienx biss frott ħidma biex tirrappreżenta liċ-ċittadini Maltin u Għawdxin, imma wkoll sabiex tgħolli isem Malta. L-MP Dalli qalet li n-negozjati biex ikollna liġi b'saħħitha favur l-ambjent huma diffiċli, imma jfisser li dak li qed naħdmu għalih qed iħalli impatt b'saħħtu ħafna. Din is-sena, dawk li ġew magħżula mill-pubblikazzjoni Politico ġew imqassma fi tliet kategoriji differenti, doers, dawk li jwettqu, dreamers, dawk li joħolqu, u disruptors, dawk li jfixklu. Għal Politico, Miriam Dalli hija fost il-kategorija ta' doers, jiġifieri dawk li jwettqu u t-titlu li tawha huwa ta' Eco Warrior. L-ismijiet ta' dawk li ġew rikonoxxuti bħal Doctor Dalli fost il-Politico 28 Class of 2019 tħabbru waqt serata li ttellgħet f'Outworld fi Brussell, fi preżenza ta' aktar minn 150 mistiedna għolja li kienu ġejjin mis-setturi pubbliċi u privati kemm minn Brussell kif ukoll mill-ikbar ibliet kapitali madwar l-Ewropa kollha. Sadanittant fi Brussell komplew isiru diversi laqgħat tal-kumitati bi preparazzjoni għall-plenarja ta' Strasburgu li saret matul din il-ġimgħa. Matul dawn il-laqgħat, fost l-oħrajn il-Kumitat tal-LIBE ivvota favur l-approvazzjoni tal-ftehim li ntlaħaq bejn il-Parlament Ewropew il-Kunsill waqt in-negozjati li kienu qed isiru b'rabta mal-Fond dwar l-Ażil, Migrazzjoni u Integrazzjoni, illi huwa wieħed mill-fondi li qed taħdem dwarhom Dottor Miriam Dalli b'rabta mal-immigrazzjoni illegali. Finalment, it-Tlieta 4 ta' Diċembru fi Brussell, Dottor Dalli kompliet tmexxi l-Parlament Ewropew fin-negozjati dwar il-liġi li hija mmirata biex jitnaqqsu l-emissjonijiet CO2 minn vetturi ġodda. Matul din il-laqgħa ġew konklużi proviżorjament numru ta' kwistjonijiet. Fost l-oħrajn, il-partijiet differenti li pparteċipaw f'dawn in-negozjati u qasmu proposti differenti dwar l-fuel consumption meters u Artiklu 12 dwar l-eco-innovation fost l-oħrajn. Intant, peress li fuq diversi kwistjonijiet oħra baqa' ma ntlaħaqx ftehim bejn il-partijiet differenti, it-taħdidiet komplew it-Tnejn għaxra ta' Diċembru fi Strasburgu. Intant, qabel ma komplew dawn in-negozjati, saret laqgħa teknika, dan bil-għan li matulha jintlaħaq xi forma ta' qbil fuq numru ta' kwistjonijiet li kienu għadhom pendenti.
U b'dak is-servizz naslu fi tmiem ta' programm ieħor Prijorità Malta. Bħas-soltu nixtieq nirringrazzja lill-crew tekniku, lit-tim tal-produzzjoni u lilkom it-telespettaturi li jogħġobkom tingħaqdu magħna. Aħna niltaqgħu bħal-lum Ġimgħa fil-ħamsa neqsin ħamsa ta' waranofsinhar għall-aħħar programm ta' din is-sena Prijorità Malta. Insellmilkom.
Ħajr lil Leanne Mallia għall-makeup.